Dünýädäki iň beýik bina, iň uly şeýtan tekeri, iň çuň howuz we iň beýik çüwdürim, ullakan myhmanhanalar, söwda merkezleri, köp emeli adalar, dünýäniň iň meşhur howa menzilleri we portlary. Bularyň hemmesiniň häzir ýerleşýän ýeri ýarym asyr mundan ozal şuňa meňzeş ýerlerdi. Hemmelere salam! Bilşiňiz ýaly, Dubaý dünýäniň iň kaşaň şäherlerinden biridir. Elmydama diýen ýaly arassa we salkyn howa, ajaýyp binalar we ösen tehnologiýalar dünýäniň dürli künjeklerinden millionlarça jahankeşdäni özüne çekýär. Eger Dubaýa gelip gören bolsaňyz, sizi gutlaýaryn. Şeýle ajaýyp ýeri görüp, ony ýatdan çykarmajagyňyz anyk. ýaşyk zat. Bu ýerde bolmadyk bolsaňyz gaharlanmaň. Häzir sizi ertekilerdäki ýaly ajaýyp bu şäher bilen azajyk hem bolsa tanyşdyraryn we siziň diňe şu ýerde görüp biljek käbir zatlaryňyz hakda gürrüň bererin. Eýýäm gyzyklanan bolsaňyz, başladyk. Jenaýatyň derejesi. Şäheriň diňe baýlyga gark bolandygy sebäpli bu ýerde bulam-bujarlyk we jenaýat şeriatçylyk höküm sürmeli ýaly. Ýöne bu beýle däl. Dubaýyň musulman kanunlarynyň we emirligiň şeýhiniň berk düzügine tabyn bolandygy sebäpli şäherde jenaýatçylygyň derejesi nola deňdir. Bu şäherde adamlar aňsatlyk bilen türmä gidip biljekdigini ýa-da sähelçe jenaýat üçin deportasiýa bolup biljekdigini bilýärler. Şonuň üçin berk kanunlar Dubaýy dünýäniň iň howpsuz ýerine öwürýär. Ýeri gelende aýtsak, Dubaýyň şeýhi polisiýasyna diýseň buýsanýar we kanun goragçylarynyň üpjünçiliginiň gowudygyny jahankeşdelere görkezmek üçin ähli tagallalary edýär. Netijede her polisiýa ulagynyň bahasy bir talybyň Amerika uniwersitetindäki okuw tölegi bilen deňdir. Dubaý polisiýasynda ulaglaryň dürli modelleri bolup, bahasy bäş ýüz million dollarlyk birnäçe Ferrari, bahasy dört ýüz müň dollarlyk bolan Lamborghini, hatda bir million ýedi ýüz togsan müň dollarlyk Aston Martin hem bardyr. Ilaty Bu şäheriň tutuş ilatynyň diýen ýaly emigrantlardygyny bilýärdiňizmi? Dubaýyň gök direýän binalaryna hyzmat edýän işçileriň köpüsi Hindistandan, Pakistandan we Bangladeşden işe gelenlerdir. Netijede şäher ilatynyň 50 göteriminden gowragyny gelmişekler düzýär. Has takygy 83 göterimi. Emirlikleriň ýerli ýaşaýjylary şäher ilatynyň diňe 17 göterimini emele getirýär. Göz öňüne getiriň, dünýäniň hiç bir şäherinde daşary ýurt wagtlar beýle kän däldir. Mundan başga-da, şäherdäki synp gatlaklarynyň arasyndaky tapawut gaty uludyr. Mysal üçin, köp işçi migrantlar erbet ýagdaýly jaýlarda ýaşaýarlar we agyr şertlerde işleýärler. Şol bir wagtda, emirlikleriň hökümeti ýokary derejeli daşary ýurtly işgärleriň ýaşaýyş we medisina çykdaýjylaryny töleýändigi sebäpli, olar gaty ýokary gazançlar alyp bilerler. Adam hukuklary ugrunda göreşýän döwlet guramalaryň köpüsi Dubaýda edaralaryň hakynutma işçileri bilen özlerini alyp barşyny düzetmek üçin ençeme gezek synanyşdylar. Köplenç işgärleriň pasportlary şäheriň girelgesinde alnyp galynýar we iş berijä peýda getirjekdiklerini subut edýänçä yzyna berilmeýär. Bergiler. Köp ýeňiş metbugatda haçanam bolsa adamlaryň awtoulaglarynyň ýa-da beýleki gymmat bahaly zatlarynyň bergileri üçin nädip alynýandygy baradaky habarlary gören bolsaňyz gerek. Ýöne bu şäherde beýle zady görmersiňiz. Galyberse-de Dubaý hökümeti ýaşaýjylarynyň bergileriniň ýygnanmagyna we olary töläp bilmezlik ýagdaýyna düşmegine berk garşy. çykýar. Ýöne bu ýerde bir erbet ýagdaýa düşüp, jübiňizde pul galmasa, ýa-da karz tölegini tutdyrsaňyz, siz türmä ýa-da deportasiýa ýönekeýje iberilip bilnersiňiz. Bu şäherdäki ajaýyp iş, ýokary aýlyk ýaly şertler elbetde köp daşary ýurtly işçileri özüne çekip biler. Ýöne olaryň käbiri mümkinçilerinden has köp çykdaýjylar edip ýaşap başlaýarlar we tiz wagtdan gelen ýurtlaryna sürgün edilýärler. Karzy üzmedikleri üçin jerimeler bu ýerde çynlakaý meseledir. Dubaýda howa menzilinde taşlanan köp sanly kaşaň awtoulaglar tapylýar. Olar öz ýurtlaryna yzyna gaýdyp barmazdan ozal karzlara gark bolan daşary ýurtlar tarapyndan taşlananlardyr. Şäheriň ösüşi. Göz öňüne getiriň, dünýäde bar bolan göteriji kranlaryň ýigrimi göterimi Dubaýda

iň uly syýahatçylyk merkezine öwrüler. Bu ýere günde ýigrimi müň adamyň gelmegine garaşylýar. Şeýle hem şäherde birnäçe emeli adalar bar. Olardan iň ulusy Palm Jumeýra. Togsan dört million kub metr meýdany bolan bu adada kurortlar we sansyz köşkler ýerleşýär. Duýgy nyşanlary. Köçelerde aladasyz gezýän we duýgularyny gizlemeýän jübütleri görmek gaty ýakymly. Şeýle-de bolsa, beýle ylhamlar Dubaý üçin dogry gelmeýär. Şäherde duýgularyňy köpçülige görkezmek gadagandyr. Mysal üçin, bu ýerde el tutuşyp ýöräp ýa-da ogşaşyp bilmersiňiz. Ýewropa ýurtlarynda bigünä ýaly görünýän hereketler bu ýerde türmä basylmak ýa-da deportasiýa edilmek ýaly agyr netijeleri sebäp bolup biler. Mundan başga-da, aýallaryň bu ýerde erkeklere garanyňda has az hukuklary bar. Meselem, şähere aýlanýan we yzarlanýandygyny habar beren zenan syýahatçylaryň özlerini azatlykdan mahrum etmek höküm edilendiginiň birnäçe mysallary bar. Hökümet diňe ýapyk gapylaryň aňyrsynda bolup geçýän zatlara gözegçilik edip bilmeýär. Şonuň üçin emirlikleriň ýaşaýjylary we daşary ýurtlaryň özleri

Gapysy ýok bu şäher Dubaýyň içinde ýerleşer we adamlaryň binadan-bina iň ýokary rahatlykly şertleri bolan salkyn howaly köçeleri öz içine alar. Başgaça aýdylanda, siz ýakyp barýan yssy howada hatda bir sekunt hem geçirmän söwda edip, nahar iýip we şäheri gezip bilersiňiz. Myhmanhanalar. Köpiňiz dünýädäki iň kaşaň myhmanhanalardan biri bolan Burç El Arab myhmanhanasy hakda eşiden bolsaňyz gerek. Bu myhmanhana ýelkenli gämi görnüşinde ýasalyp, Dubaýdaky ýokary derejäň nyşanydyr. Bu myhmanhana myhmanlar üçin göz öňüne getirip bolmajak we ýerliksiz kaşaň otaglaryň toplumyny hödürleýär. Myhmanhanadaky otaglaryň bahasyny agzamak hem gorkunç. Emma bu ýerdäki diňe bir otaglar gymmat bahaly bezeg bilen tapawutlanmaýar. Myhmanhananyň içi durşuna takmynan bir müň ýedi ýüz togsan inedördül metr ýigrimi dört karatly altyn listleri bilen bezelipdir. Iň gowy şäher. Görnüşinden Dubaýyň esasy maksady elmydama ähli zatda iň uly we iň gowusy bolmakdyr. Ozalam aýdyşym aýdyşymyz ýaly, şäheriň myhmanhanalary planetamyzda kaşaňlyk boýunça öňdebaryjylygy saklaýarlar. Mundan başga-da, Dubaýda 95 kilometr uzaklykdan görüp boljak dünýäniň iň beýik binasy Burj Khalifa guruldy. Bina 163 gatdan ybarat. Ýene-de şäherde dünýädäki iň uly ýapyk söwda merkezi, dünýädäki iň uly akwarium, iň beýik myhmanhana we iň uly ýapyk buz kurorty işleýär. Hawa, hawa, dogry eşitdiňiz. Çölüň ortasynda lyžada typmak boýunça şypahana. Dubaýdaky Sky Resort-da garda we buzda typmak üçin gerekli zatlaryň hemmesi bar. Elbetde, gar hem bar. Emeli gar. Altyn.

we esasy altyn söwda merkezine öwrüljekdigini aýdýarlar. Eýýäm hindi zergärlerinden köpüsi Dubaýda dükanlaryny açýarlar we bu işi gaty girdejili hasaplaýarlar. Sebäbi Birleşen Arap Emirliklerden tapawutlykda, Hindistanda altyn satyn alyjylar bazar bahasyndan ýokary on göterimi salgyda tölemeli bolýarlar. Bu bolsa Dubaýy altyn we altyn altyn önümlerini satyn almak üçin has özüne çekiji ýere öwürýär. Kondisionerler Dubaýyň gurlan ýerinde çäge tupanlar hemişe problema bolup, temperatura 49 gradusa çenli jokrama yssy howadyr. Daş töweregiň gözýetime çenli durşuna çöllük. Bu sebäpli kondisionerler Dubaýda zerur zatlar bolup, hemme binalary, köçeleri

ulgamyny gurýarlar. Her ýyl Dubaýyň nasoslary şäheri sowatmak üçin millionlarça litr suw sorýarlar. Munuň nähili çykdaýjydygyny göz öňüne getirip bilersiňizmi? Gynansak-da, birje wideoda Dubaýyň aňk ediji ýagdaýlaryny doly görkezip bolmaýar. Şu wideo göwnüňizden turan bolsa, kanalyma agza bolmagy we teswirler ýazmagy ýatdan çykarmaň.